Ýüregiň şu günler. Görýäňmi Bähbit özi sazlanýar. Bezzuk goýaýsy. Bezzuk meňki mydama kän ýyldan bäri bar a telefonymda zukda goýup göremok bilýäňmi. Nätdiňmi?
Bezzuk durýar mydama.
Sebäbini aýdaýynmy? Men mydama ýedi ýigrimi dört pikir edip gezýän. Gaty kän pikirlenýän we şo telefonyň sesi pikirimi bozmasyn diýýän öýtýän.
Army? Murat. Bar bol.
Saňa çynym bilen bar bol diýmeli men. Sebäbi kän adam arma diýýär, ha, ýöne seň arma diýişiň başga. Kän adama diýemok belki men şuny, özüňe-de arada aýtdym bilýäňmi? Käbir sungat işgärleriniň Hatda sungat işgäri dälem bolsa käbir dostlarymyzyň teswiri bar-a, gaty wajyp meň üçin. Käbir zat etýänine garaşýan. Şolardan sanlyja olar. Şolaryň biri sen. Sende ýalan ýok şoň üçin minnetdar saňa. Minnetdar ine muňa.
Şu öň öňden işleseň bolanokdymy? Wagtyň gymmatdygyny bilýäňmi? Hawa.
Näme üçin ep-esli wagtyňy boş geçirdi. Şular ýalak, öňetmän şu wada edýän.
Kän adam şeý diýýär. Näme üçin diýýär, köp wagt görünmediň diýýär. Ýa-da biz görmedik diý, görmedikmi diýip sorag berýärler. Seret. Arkaýyn sesimi titretmän şuny aýdyp bilýän edil şu wagt. At bar-a, at. At şeýdip ýokaryk bökjek bolanda biraz yza ýöreýä-de, bat aldym öýtýän men. Hemem taýyn bir şekilde geldim seň garşyňa. Şu wagt mende taýyn hemme soraga-da, inşallah. Futbolistleriňki ýaly topy goýup, yza ýöräp depjek boldum-da. Umuman, futbolda udarym degdi zada. Näme? Warata girdi derwezä. Şu wagt. Belki.
Intek kän etmeli zat bar. Aslynda bar-a, men yr saraýyn diýdim nemäňe, şu janköýerligiňe, seniň muşdaklaryňa. Şumy seň spasibaň el çalypmyşlaryna diýjek boldum, arada pauza goýup. Şu wagt işläp. şo taýlarda. Ýok, o wagt bolmaly däldi ol. O wagt men birhili taýyn däldim-ä belki, çyndanam. Birhilik äm-sämdim öýtýän men. Bir zat gözleýän, ýöne näme gözleýänimi bilemok. Näme gözleýäniňi bilmeseňem hiç zat tapmaýanyňa gynanma diýilýär-ä. Ana indi ýöne bilýän men. Men kän tanyşsam diýýär, birhili sen üýtgäpsiň diýýärler. Men özümem özümde duýýan, indi men bilýän näme gözleýänimi. Indi men bilýän kim bilen dost bolmaly, indi men bilýän diňleýji bilen nähili bolmaly, olaň näme isleýäninem has gowy duýýan. Kyrk ýaş maňa kän zat getirdi. Kyrkdan soň pyrk diýilýän manysyna düşünýäň.
Indi pyrk sözüne her kim bir hili düşünýän bolmagy mümkin. Ýok, şoň sebäbi bar. Bilmedim, pyrk edip ýarylyp has gowy zat. Hany öz nemäňi aýdan, näme üçin kyr imенно kyrk?
E şu kyrkly mesele bar-a, çuň tema. Ýöne çözüp bilmedim men. Hatda Aman Hümä diýdim arada, gyzyklansa-ne diýdim, o-da Agam seret diýe şeýle gaty kän zat ýazylypdyr. Kän maglumat bar. Kyrk barada, kyrk garakçy, kyrk gije-gündiz toý, kyrk gamçy urupdyrlar, ol bul kyrk keniz bar-a. Intek çözüp bilip düşünmedim men intek. Bir syra bar ýöne kyrkda. Indi pyrky sen düşündir. Seňem neme etmejek zadyň bar ekeni. Ýok, ol mümkin däl-ä hemme neme. Bilimiň çägi ýok. Kyrka ýetmän soň bileňok, üns bermedim. Hümm. Heý gördüňmi şular ýarak gepleşik heý. Öň düşüp gördüňmi? Men operatoram, alypbarjam, çyraçam, hemme zatçy. Birinji gezek gerä? Dokuz açar sen, dokuz Sen açar.
dokuz açar. Heý kyrky düşündireýin. Aha.
Adamyň ömri, adamyň akyly bar. Islendik zadyňam bir pik diýen bir zady bar bilýäňmi? Şu adamyň akyly kyrka çenli piga ýetýär diýýär. Kyrkdan soň ýa-ra ýokaryk gidýär, ýa-da aşak gaýdýar diýýär. Şonuň üçin kyrk. Eşitdim şoňa meňzeş bir zat. Ýö, şul.
Indi bu ne w efir. Hawa. Akyl. Akyl bilen baglanyşykly kyrk. Indi kyrkda, kyrkda sen öň näme iş, näme akyl alan bolsaň, kyrkdan soň, indi durdy-da seň ýaňky motoryň durdy. Kyrkdan soň dogry ýolda bolsaň-a, Akylly bolup gidýäň. Ýok neme bolsun aşak. Pyrkana şo. Kime pyrk? Kime ne? Akylla halaldyr akmaga haram diýer. Men Ardazy saňa aýtdym. Şu wagt nähili duýýan özüm bilýäňmi? Hudaýyň woýny ýaly duýýan özümi. Hum. Men bara meň adym Myrat Myrat geldi pasportda ha men meni iň kän bagtly edýän zat näme ekeni adamlary myradyna ýetirmeli men şoň üçin maňa şol at dakylypdyr hemme zat ýöne ýere däl ol ol bara ol wezipe ol meni bagtly edýär bagtly edýär hakykatdanam. Mysal üçin bir täze aýdymçy indi ýaňy Eziz jany gürrüň etdi ýa. Eziz duşurýa. Men şony myradyna ýetirmeli. Hökman. O taýda bar-a.
O taýda diňe şol şol işe girişäýmeli. Ondan woýunlar çykýar, kömek etjek adamlar kän. Ýaňy senem menem ne men näme edeýin diýdiň-ä. Ana, men diňe sebäp bolsam bolýar. Kän, kän-kän. Şu wagt bar indi haýyr sogap aýdylanokda aslynda aýdylmaly däl diýilýär welin ýöne häzir men saňa bir eden haýyrly bir işimi aýtsam sen oňa dogry düşünýäň sebäbi sen meni tanaýaň şony aýtmak bilen seniň gözüň öňünde özümi beýgeltjek bolmak mätäçligimiň ýoklugyny sen bilýäň. Şoň üçin aýdylmaly käbir haýyrly işler diýip pikir edýän. Adam eden gowy işleri bilen öwünmäge doly hakly diýdi Aýnabat bir gepleşikde. Ylalaşýan. Ýöne ol bar-a nähili bolmaly. Hiç zat etmän öwünýän adamlaram bar. Ýa bir iş edip oň garşysynda şol kömek eden adamyndan on esse garşylyk alýan alyp Soňam şu has garşylyksyz iş eden ýaly adamlar bar, görýän, bilýän hemmesini. Ýagşylyk beýle bolmaly däl-ä, ýagşylyk hiç kimden hiç zada garaşylman edilmeli. Soňky döwür goýup başladyň şeýdip motiwiruýşi wideolar zatlar. Birine Beki diýdi ýa Didi diýdi, sen hem aýdypdyň. Onyňa sag bol. Şoň üçin men saňa diýýän.
Hawa, indi seret şony öň etmek pikiriňde ýokdumy? Men saňa kän aýdýardym, sen Ine şun ýaly aýdym ýazaý diýip men ho odnoklassnik moda döwrüm diýýär. Gürle owadan gürle däni implan etdik. Mende pikir bardy. Men kän gyzyklandym. Kän gijeler şeýle hiç telefonymy alman, hiç kim bilen sms-em ýazyşman daňdana çenli belli bir temany tutýan-da gidýän. Näçe gije. öz-özüň bilen.
Hawa, mysal üçin gorky, gorkular has aýratyn bir tema ekeni. Gidýän ýa-da güýç nämede, güýç barada aýratyn tema. Gaty oňsoňuna ýetmeýär ýok. Ýöne kelläm agyryp gidýär belki ynanarsyň, ynanmarsyň. Gaty gyzykly. Mysal üçin gorkular barada belki bilýänsiň aýdyp berin. Gorkular iki topara bölünýän ekeni. Gerekli we gereksiz gorkular. Gerekli gorkular, bilýäň bu nähili gerekli gorky ekeni. Suwda ýüzüp bilmeýän bolsaň, suwa girseň gark bolaýmaýyn diýen gorky gerekli biz üçin. Ýoldan geçeňde maşyn kakaýmasyn diýen gorky gerekli. Şonuň ýaly biz üçin gerekli gorkular bar. Garaňkydan gorkmagymyz o-da gerekli. Sebäbi garaňkyda aýlanyp ýörseň ýylan çykyp bilýär, ol per hili ýagdaý. Şo şo gorky gerek bize. Gereksiz gorky nämedir öýdüp pikir edýäň? Ýekejesini aýtjak, ylalaşýaň özüň. Hany?
Ýalňyz galmak gorkusy gereksiz gorky eken. Düşündireýin. Adamlar bar-a, ýalňyz galmakdan şeýle bir gorkýarlar, hä? Gitmesin, o gitmesin, bu gitmesin diýip. Dogry.
Hemme, men şu wagt nähili pikir edýän, hemme töweregimdäki adamlar gidäýsin. Hemmesi gitsin isleseler. Ölüm oa dogrudan. Ölüm oa janymyz sag. Ýenede men wara şu geçen kyrk ýylyň dowamynda näme gördüm. Kän adam mady daşymda. Gaty kändi, sen bilýäňä. Birdenem hemmesi gitdiler. Sen ýaly iki-üç sany galdy. Sen gitmeýäň hiç wagt bilýän ony. Soň soň ýenede birhili semräp zat etdim-de hol. Soň ýene geldiler. Soň ýene gitdiler, ýene geldiler. Indi ol olaňkam diýjek bolýanym men indi bir zat instinkt bolaýmasyn olaňkam bir hilçek. Ýaňky gerek gorky gerek ýaly bolup gidýän ýaly. Sen şu maňa temme kän adam barda seň ýanyňda. Allajan görkezmesin. Ony neme diýdigim däl. Gynanyp diýýän. Eger sen şu maňa hemme işiňden bankrot bolup, Hereketsiz galsaň näçe adam galar edip pikir edýäň töweregiňde? Ýöne seňkiler wepalam bilýän. Şoňa meňzeş bolamda gitdiler. Edil o däl. Şoňa meňzeş bolamda gitdiler. Indi şo ýagdaý galmaýarmy?
Ol ol adamlaryň suşnostynda bar ol onuň. Şo ýagdaý seni gynandyrýarmy?
Indi nähili kabul edýän men öz ýagdaýymda? Diýmek şol adamlar şu wagt saňa gerek däl.
Men seni bir psiholog bilen tanyşdyrjak. Belki hemmesini tanamok Türkmenistandaky psihologlaň, ýöne bir gelneje bar. Şeýle bir arassa türkmençäni gürleýär. Şony sen hökman görmeli. Şon şonuň hemme wideolaryny görüp çykdym, TikTokda-da bar. Ady Nawat doktor. özüne de aýdasym gelýär. Hatda aýratyn neme edesim hem gelýär.
Post. Hawa, şony tanamaly. Ol garaşy. Hawa, şoň kän zat diýýär. Şol şeý diýýär, mysal üçin. Öýke bar-a. Öýke neme ekeni? Emosiýa-da, ha, o-da. Öýke aslynda tebigatda ýok eken. Biziň tebigatymyzda öýke diýilýän zat ýok eken. Mysal üçin, biz biri bize ikilik etýär ýa-da gynandyrýar, onda şony öýkeläp ýörýäs, şony ýigrenip-daýyp, arkamyzda göterip ýörýäs kän ýyl. Gowy görýärdik-dä sebäbi, beýtmez diýýärdik welin, şeýtýär welin, gören ýerimizde gahar edip ýörýäs. Gowy görýänligimiz üçin, gowy görenligimiz üçin, dogrumy? Hany, şojagaz ýerim. Hawa.
Indi, mysal üçin, tebigatda ýok diýdim-ä öýke. Ýolbars keýigi kowalap barýar. Tutup bilenok, öýkelänok bilýäň. Özünden görýär. Ýok, ders çykarýar ol. Indiki gezek taktikama baş gitmeli. Men çalt hereket etdim. Bundan neme sapak al, sapak çykarýar. Ülkelänok men keýikden. Keýigem kyrk-elli sany ýa-da otuz-kyrk sany keýikleriň içinden näme üçin imine meni kowalap iýjek boldy diýip ýolbarsdan öýkelänok. Olam ders çykarýar. Men indi gezek has hüşgär bolaýyn diýýär. Öýkeläp ýördüm-de, kän tanyşdymdan. Onam bir gün aýtdy, Näme üçin öýkelemeli? Dostlarymyň hemmesine, köpüsine Sms ýazdym. Salam gowumy ýagdaýlaň dost. Olam beýbä sen şonça smsmi smse jogap bermediň jaňymam almadyň soňam meni blok etdiň indem sms ýazýaň gün o tarapdan dogar diýdiler. Menem aýtdym ýok. Diňe diýjek zadym bar. Men seni ýigrenýän däldirin diýdim. Olam aýtdy, Men seni wapşe ýigrenemokdym, men saňa düşündirip bilmedim, agam ýa dostum. Ýok, men be diýdigim, saňa gelýine dostlaşaly, pikir alşaly diýdigim däl. Prosta şuny bilmek isleýän diýdim. Sen nähili üýtgeşik adam, meni gaty rahatlandyrdyň diýýä. Sen meni göreňok, belki diýýä, kän ýyl boldy. Ýöne seni görmezlik mümkin däl, hemme ýerde sen bar, her ýerek göremde-de içimden. Şu men nähili wepalyly boly men gynandyrdym diýip puşmanlyk bady içimde köp sag bol men gaty begendirdiň diýdi we ýoluma dowam etdim ondan soň meniň ola habarlaşamok indi bara men şeýle bir ýeňledim oň aýyrdym şo ýüki göterip beren ekenim hökman näler. Göni men şeý şeý diýän ýaňky ýalak. Ownuk, ownuk-da ol. Mysal üçin, görýänçäň ýa şo sözi eşitseň-de nepriýatny bolýar. O galanok, mende-de galanok, mysal üçin. Men oňa şeý diýýän öz ýanymdan, Direg goýmadyk sözüň ýykylanyna näme üçin gynanýaň diýýän. He, men o söze direg goýmadym-da. Şuny kabul etmeli, hemme dostluklar limitlidir durmuşda. Şony öňem aýtdym.
Hawa, limidi bar. Belli bir ýerden soň hökman. Käbirleri bilen sögüşip, öýkelişip aýrylyşýas, käbirleri bilen prosta durmuş aýryp goýberýär, özümizem düşünip bilemzok. Has näme üçin has? HAS bir şifrowkamy? Hawa.
Mysal üçin. Has gowy diýdigimi? Men şeýdip kabul etdim. Ýok, hasda neme bar? Mysal üçin, men has içden aýtmaly aýdymlary.
Has gowy stil görkezmeli, has gowy saz çalynmaly o gepleşikde. Hemme has birinji sanyna gaty neme edip bilmedik. Sponsoram ýok, hiç zadam ýok. Ýeke özüm etdim.
Men saňa öňem aýtdym. Ondan mundan haýyş edip ýok. Öňem aýtdym, telefonda-da aýtdym. Ýok, bir Size tabşyrmak üçin hem ýa-da başga bir studiýa tabşyrmak üçin ilki men edip görkezmeli, o şeýle bolmaly. We meniň sungata bolan hormatymy men şeýdip kesip ganadyp görkezmeli ilki. Şonda-da ynanmaz köp adam maňa welin. Ýa men çynym bilen edesim gelýär. Ýok, sen nokat goýduň-a. Işiňde nokadyňy goýduň-a. Äý, intek däl.
Ondan Düşüwa gaharym geldi saňa. Ýo ýo ederis.
Ilk ikinji sany has gowy. Seret bir zat aýdaýyn. Ö Şu wagt sen özüňe bir hili göwnüň ýetmeýän ýaly hereket edýäň. Ýo. Düýn maňa bir dostum näme diýip diýsene, eý men beýle teswiri hiç eşdemok, toýuň soňuna çenli gülüp öldüm. Meni gaty ýakyndan yzarlaýan, yzlaýan bir dostum bar. Uzagrak, kän görşemzok welin. Saňa bir zat aýtjak, diýdi. Öz gowulygyňy özüň görüp bilmeýänligiň üçin içiň ýanýa gerek, diýýär. Hawa, şo diýýän-ä. Ýa men öň şeýle. Sen özüň bar-a, seret, men aýdan, men operator, klip düşürýän, toý düşürýän, obşem operator-da, indi şu wagt bärik geçen bolaýyn ýüzümi tanatmak üçin. Islendik klipçem operatoram şeýle. Indi sungat döredýänler, režissýorlar mysal üçin düşürip oturan zat tomaşaçy bolup görübilýär. Sen şu özüňi daşyňdan görübileňokmy?
Indi görýän şu wagt, öň göremokdym. Öň ýa-da görmelidir öýdüp pikir edeňokmy? Ýok, aýtýan-a kelläm. Başga zatlar bilen zannet. Nämedi, birki elek. Men hatda bar-a bir jaň edemde sen. Siz telefonymyzy alsaňyzam begenip begenip durdum aga bir aýdymçy jaň edemde alsa eý bir alaýdy pylan pylan diýip. Şo derejä düşdüm men how men depressiýamy bilemok özümi ýitirdim polny. Indi bilýän ýöne. Hatda bara magzynyň içinde söwda edip ýörkäm biri maňa bir zat aýdymçy bir zat birhili seretse ýa surata düşse. Näme üçin meň bilen diýip unudan wagtlam boldy. Gowara seň çerez çul pes pälligiňden bolýa. Bilmedim.
Çendenaşa pes päl bolanlygyňdan şeýle zat emele gelýär. Ýok şu wagtam men pes päl ýöne indi men başgaça. Çenden aşa bilen depä çykjak bolup batly baryp sak çykybam badyňy saklap aşak düşýäňä. Depä çykmak şolam maksat. Ýöne sen çendiň aşa sadalyk gör. Ýa indi aýdýan-a men. Zyýan edýär-ä özüňe.
Etme-dä. Ýok, sadalyk däl ol aýtýan-a. Bir gezek şeý diýdiň-dä-re, ýadyma düşýär, toýda diýýär, biri diýýär, sms ýazýar, Suraşyna jaň edäý-dä, näme diýdi we menem aljyrap daşyna çykyp jaň etdim we Toýuň diski çykdymy diýip diýdiň. Ýa.
Käwagt şeýle bolýar. Gowy, onda indi şol ýalylar üçin beýlekilerden hem alasym gelenok. E şo bir period bolmalydyr-da adamyň durmuşynda. Kelle gidip gelip, depressiýa, kararsyzlyk. Şu wagt indi men nähili boldum bilýäňmi? Mysal üçin, magazyna girýän ýa bir kommersiýa girýän-ä, ýa bazar ýa-da market. Men indi pol pozitiw bolmaly. Hemme adam begendirmeli. Ýylgyrmaly, salamlaşmaly. Onam ýasama däl etmeli. Öňem şeýlediňä sen. Eý edil beýle däldim. Onda sen özüňi daşyňdan synla bileňok. Indi synlaýan bilýän. Hawa, şondan şeýle.
Gowa.
Ýok, gowy bolýa. Kä wagt özüňe zyýan edýäler. Ýene bir gowy tema aýdyp bereýin, isleseň goý, islemeseň goýma. Men aslynda şu nemäni aýratyn wideo edip goýjakdym. Gaty gyzykly. Empatiýa diýip näme aýdylýar? Empatiýany bilemok.
Simpatiýa, simpatiýa. Hawa. Empatiýa diýmek bileňokmy? Men hem bilemokdym. Akyl syramaýyn, şol taýdan öwrendim. Sen bileňok, men käbir adam bilýän. Ýok, bilmän bil. Ýok, oň nemesini bilýän? Praktikada bilýäňdä teoriýadaky nemesini bilýän. Ýok käbir adam şeý diýýärä öz bir ýerden ýat tutan zadyny sen şony bilýäňmi diýen bolýar onda seniň bileňok diýýär özem düýn öwrenipdir bolýar şony bileňok diýip sen şeýt maksat senden üstün görünmek gowy duýgy däl ogul o diýjek bolýarym meňki şo däldir diýjek bolýar ýög hemme zady okap öwrenip aýdylýara hawa hawa empatiýa näme eken bilýäňmi
Biri derdiňi düşündirýärä saňa? Men şumat depressiýada, bankrot boldum, eýle-beýle. Onnoň senem beh, gynandym, gynandym-aý dost. Duýgudaş. Allah kömek etsin diýip geçip gidýäň-ä. Ol. Erbet däl ol gowy. Empatiýa diýmek başga zat. Empatiýa diýmek şoň ýanynda oturyp şo derdi bile çekişmek bolýar. Empatiýa şol. We empatiýa görkezýän adam gaty az. We men ýanyma gelýän adamlara köpüsine empatiýa görkezesim gelýär ýetişdigimden. Töweregimdäki oglanlar bilýändirler, dostum, jigilem. Mysal üçin, sel has anyk bolar ýaly düşündireýin. Tokaý. Tokaýyň içinde bir çukur bar. Bir pil jagaz şo çukuryň içine gaçýar. Ondan çykyp bilenok ol. Pil-ä, kiçem bolsa agramy bar. Bir towşanjyk gelýär, ony pil aýdýar, Kömek edäý, towşan dost, gaýrat et diýýär. Towşan, Wah, men seňä nädip, wah-eý, sen diýýär, agramyňam uly. Sen nädip çyksaňka oň? Wah-he, Kildos, gaty gynandym, diýýä. Gaty häzirem agşam düşýä. Sen nädip çyk, men ýöne saňa näme kömek edip bilerin, diýýä. Meň saňa edip biljek kömegim, şu käşiri beräýmeseň, diýip, käşiri zyňýa we geçip gidýä. Towşanyňky ýalňyşmy ýalňyş däl. Oňkam dogry. Dogry. Edip bilýän zadyny etýär. Ondan indi çukuryň içinde pil we käşir. Hawa. Käşir piliň gaty bir gowy berýän nemesem däl. Indi käşir hiç hili kömek eden oňa, näme kömek etsin. Çykmak üçin. Soň bir kürrejik gelýär. Kürejik gelýär welin, Indi pil aýdýar, gaýrat et diýýär, geçişme, geçip gidäýme, diýip kömek et diýýär. Häzir sen geçip gitseň, agşam bolýar, ejem dagyňa meni tapjagy bigümana, belli däl. Agşam düşýär, men gaty gorkýan, kömek et, gitme diýýär, geçip gitme diýýär welin, Kürejik oňa Owadan owadan sözler aýdanok. Häzir garaş diýýärdi, bökýär ýanynda. Indi diýýär seret diýýär. Häzir agşam düşýär. Indi bu dert ikimiziňki diýýär. Seret men menem kyn çykmak diýýär. Indi iň bärkisi ikimiz bile diýýär gorkma diýýär. Empatiýa diýmek şo diýmek. We. Men şony edesim gelýär. Deň derdini deň çekmek bolýar. Gaty kän adam etmeýär ony. Diýjek bolýanym empatiýa üns bermeli. Eger eger bir oglan maňa garady şeý diýdi. Aýdyp durmaýyn adyny öz diňe özi bilýändir. Komment ýazdy kän agam liçkany göräý göräý men liçka ýetişip bilemok soňky wagt bir wagt sypdyrman okaýadym welin mümkin däl ýetişmek onnoň menem bäh göreýin näme ýazdyka bul oglanjyk diýdim liçka girip seretsem şeýleje zat ýazypdyr agam seň diýeniň motiwasiýa wideolaň görüp ýüregim teselli tapýa köpüräk goýaý agam birhili siz bilen günde görüşip duran ýaly bolýan Hä. I ýene-de bir zat haýyşt edeýin agam. Eger Aşgabada gelseňiz, birje gezek sizi göräýin diýipdir. Hä, ejesi ýaranok, gyzjagazy bar, gelni bar. Ondan bir dert bar oň içinde. Bir depressiýa bar belki ýa-da trawma bar. Menem oňa, Ertir Mara gelip bilýäňmi diýdim. O-da, Hawa, ýöne biraz, sen diňe taksam mün, maňa jaň et diýdim. O-da taksa mündi, jaň etdi. Menem boş diýdim. Aslynda işim kändi. Hemme işimi aýyrdym. Men oňa umyt berdim, gije ýatmankam, sen ertir maňa jaň et we Mara gel diýdim. Ertesi turdum welin, ýatmandyr ol, uzak gije, soň aýdyp berýän. Ol gaty. Seret, iň içki duýgusyny maňa aýdasy gelýär ol. Indi ertir turup men şoňa, Ýok, jigim, sen Mara gelme, men Aşgabada baramda görşeris diýsem, trawma geçirýär ol, erbet bolýar. Oň duýgusy bileýäňmi nähili gymmatly men üçin? Gel diýdim. Hemmeşimem aýyrdym. Gitdim, şu günki ýaly saçymy daratdym, Myradöwez boldum. Eşigimi geýdim, garaşdym. Maşynymam ýuwdurdym hatda. Geldi, şok birhilek ýüzünden. Men et bilip bolýada. Ofisiant doly işleýän diýdi bir ýerde. Kafe gitdik, oturdyk. Çörek iýdik. Ýanyndaky kömekçi jigimem çagyrdym. Ondan soň çörek iýdik. Ondan soň öýe produkt almaly diýdim. Ýogsa düýn produkt alnypdy öýe. Magazyna bardyk. Magazyndan öýe produkt alyp, meň maksadym şoň gyzjagazyna sowgat almak. Sowgat aldyk gyzjagazy, bir ýaşlyja. Ondan soň oýunjak magazyndan. Bu zatlar aýtmak birhili hem bolmagy mümkin, ýöne diýjek bolýan zadym başga. Oýunjajyk aldyk, ony etdik, muny etdik, soň çal içdik gidip. Ol meň tiktogymy yzarlap otyr-a, şo gün ondan neme edýär diýýär. Men bir ýere gidýän ýanymdaky oglanjykdan soraýar, Eý, bu nähili adam? Diýýän, şunda ol entek garaş, entek diýýär. Men bilýän, ol meni tanaýar. Ondan çal içdik, soň soňam bar, indi ol telefonynda surata düşesi gelip utanyp otyr-a. Gaty sada oglan eken ol. Indi maşynyň içinde men, şol oglan i jigim. Telefonyň kamerasyny aç diýdim, welin, eý, men hälem diýeýin diýip otyr. Aç-da şeýt wideo al diýdim. Wideo alyp otyr. Biz şäheriň içinden aýlanyp, iň soňky sesimden gygyryp, şunuň bilen bäş-alty sany aýdym aýdyp berdim. Wideo aldy, telefonyň pagnet dolup gitdi. Öýündäkilere salam ugratdym. Onnoň Ondan soň gutardymy, gutaranok. Öýe gelýäs, Emir bilen Marsy, Elifi çykarýan, olarly surata düşürýäs, wideo alýas. Ondan, ondan soň, soňam bir taksist dostuma jaň etdim, taksiň yzynda iki bolup oturar ýaly et, barýança-da, barýança-da gerşini massaž et. Şeý diýende, o-da gülýär. Garaz, şeýdip, bagtly bir şekilde ugratdyk. Ilki maşyna münende maňa bir gowy sözler aýdasy geldi. Hiç zat diýme diýdim. Hiç zat diýme, men öwgüli söz meni bimala aýdýar jigim. Düşünýän hiç zat diýmeseňem men onuň minnetdarlygyna görünip dur-a düşünýän. Bolýar, ýöne gidenden soň ýekeje sms ýazdy. Men oba baramda meň doganlamam meni beýle garşylanok. Siz hiç tanamaýan adamňyzy şeýle garşyladyňyz, siz nähili adam Allah sizden razy bolsun diýdi. Indi bara şu taýda men mysal üçin kömek edýäňä birine, meň kömege, ýagşylyga, gowulyklara garaýşym şeýle. Olaň gözünde men oňa kömek edýän ýaly görünýän-ä. Aslynda men özüme kömek edýän. Öz ýüregimiň daşlaşmagyny halas edýän. We ol oglandanam beter men has begendim. Her ýatlamda-da begenýän. We ondan soň men habarlaşamok ol oglan bilen. Käwagt sms ýazýar, wagtym boldugyňça jogap berýän. Men. Ine şu edilen zat bar-a, şuň gar ony men internede-de goýamok zada. Şu wagt aýtdym, elbetde. Ýöne onam näme üçin aýdýan? Şundan garşylyga bir zat garaşamok men ol oglandan. Şeýle bolmaly. Şonda hakyky original bolýar. We men gaty bagtly, şeýle işleri has köp edesim gelýär.
Lezzet alyp diňledim şu wagt. Gözümde edil kino ýalak bolup geçdi. Hatda bir ssenariýa-da edip Gowy zada, gowulyk. Eger şol oglan şu wideony görýän bolsa kommentariýa gelsin ýazsyn. Ýazar ol. Çynmy şuň diýýän ýa galdyran ýalydy ýa goşan zady bar. Aý ony gürletseň kän zat ýazar ol. Sag bol jigim. Janyň sag bolsun maşgalaňa ýene öwredik menden salam.
Seret sungatyň barada iki zat soraýyn. Ikisinden bir soragda berjek. Näme üçin duet ýok we näme üçin gyzyň adyny tutup aýdym aýdýaň? Şu soragy saňa berdimbe bermediler öýde hiç kim.
Kän gyzyň adyny tutup aýdym aýdyldy birinji bilenä. Şo döwürler kän wagt, indi soňky wagt ýa. Ondan seredýän daşary ýurtda daşary ýurduň aýdymlarynyň içinde bizde paçti hemme aýdym gyzyň ady walla. Şu döwür. Ondan belki e, şu standartyň içinde bolasym gelmedi aýtýan. Ondan hemem hemem anyk bir zat. Hawa.
Yo, o wagtky özüm kän ýadyma düşenok, welin belki men şeý diýdim. Bir gün aýdym aýdaryn, bir gün gyzyň adyny aýda- aýdaryn, onam öz gelnimiň adyny aýdaryn diýdim. Söýgülem däl ol. Söýgülimizin gelnimiz boljagyny bilemzog-a. Gelnim bolup nika gyýylandan soň. Ýöne men Bilbiliň adyny aýtdym. Birki sany aýdym bar hat-da ady geçýän. Duet? Duet şu wagt duet göz öňüme gelenok. Şu wagt indi nähili perýod görýän öz durmuşymda-da karýeramda. Men indi özüm etmeli. Özümi ykrar etdirmeli. Sungatymyň bardygyny, sungaty söýýänligimi çynym bilen. Kän ýerde aýdym aýdamda, Şulam aýdym aýtjak-ow diýip gülnen ýerler kän boldy we men oňa ynandym. Ýöne indi men edişime seret. Bih, ýaman özüňe pes baha berýän ekeniň. Aýtýan-a, men oňa ynanyp ýaşadym kän wagt. Utanýadym aýdym aýtmana şolaň ýanynda.
Da.
Aýtýan indi özüm etmeli şoň üçin. Gepleşigem şoň üçin myhman çagyrmadym häzirlikçe. Soňky sanlarynda myhman göz öňüme gelýär. Seň gepleşigiň ady Arma. Hawa.
Alyp baryjy Atageldi bolmaly. Şoňa men sorag berjek diýdim. Indi özüme galdy dagy. Nesibe.
Belki şeýle bolmalydy bilemok. Biri Arma diýýär we Bar bol diýýäs. Şo sözde näme görýäň? Ýa men aýdaýynmy? Aýda. Özüm aýdaýyn.
Sen şo gepleşige çagyrjak diýeňden bäri pikirlenýän şony. Arma diýýär-ä. O näme diýjek bolýar bilýäňmi? Sen maňa arma diýýäň üçin, men şoň üçin sen maňa kän arma diý diýýän saňa. Maňa başga täsir edýär seň diýşiň. ýa-da Goçmyradyň diýşi, ýa-da başga dostlarymyz bar. Sen aýdýaň, ýadaýmagyn sen dogry ýolda diýýär. Men bilýän sen gowy iş edýäň, dogry ýolda diýýäň, ýadaýmagyn diýýäň. Dogry zat edip otyrsyň. Hawa. Indi men bar bol diýmek bilen näme diýjek bolýan? Sen maňa şony gelle ýatladyp dur diýýä. Ýogsa ho, aýtdym-a, ynandym gülenlerine diýdim-ä. Men ynsan-la, ynsan. Onnoň sen ýaly dostlar maňa ýatladyp durmaly. Ynanyp durmaly.
Towa. Şonuň üçin bar bol. Bar bol. Janyň sag bolsun. Onda ýene-de arma diýýäs sana. Minnetdar.
Seň bilen iki gije gündizlap durman gürleşip bolýar. Menem seni diňläp ýörün bir hepde bolsa-da. Sag bol.
Dost diýýäs, söýgüli diýýäs, ýürekdeş diýýäs. Adam näme gözleýän eken bilýäňmi? Biz birleriniň bizi diňlemegine mätäç. Men seni näme üçin gowarýan? Sen meni ýaltanman diňleýäň, şonuň üçin. Ýöne eger sen özüň diňlenmek islän wagtyň, islän wagtyň jaň et, men seni ýaltanman diňlärin. Sag bol, minnetdar.
Janyň sag bolsun. Geleniňe minnetdar. Tost iýeli.